Näme üçin sen özüňe beren sözi saklamadyň? Ýene özüň alladyň. Çünki temam şo hakynda. Ertirden başlap dieta durjak. Dil öwrenip başlajak. Ylgap başlajak. Namaz okap başlajak. Etjek, etjek, etjek bilen haçan sen başlajak? Haçan o ertir gelýä? Aslynda dünýäde iň kyn zatlaryň biri özüňe beren sözüňi saklamak. Sebäbi öwretmek aňsat, et diýmek aňsat ýöne özüň etmekde adam kynçylyk döretýärde özüne ertir diýlen sözi tapypdyr. Orslarda diýer-ä kakoý deň ne nastupayet nikagda, zawtra. Ertir diýlen gün hiç haçan gelenok. Şonuň üçin size näme maslahat berip biler? Meselem, indiki hepdäň dördünji gün, ýa şu dördünji gün, ýa-da her hepdäň dördünji gün men şuny edýän, ýa-da indiki aýyň birinden, to ýest özüňe deadline edýäň. Düşdüňiz? Elbetde, kynçylyk döretýän sebäpleriň ýene-de biri zona komforta diýip söz bar. Sen günde işden soň geleňde, ýadaw gelýäň, hökman suratda bir korobka piçenýejik bilen, piçonajyk bilen kino görmegi endik etýäň. Özüňe как бы ýadadyň sen, indi azajyk dynjyňy al diýen ýaly sowgat etýäň. Ýöne sen hemişe iýmek bilen näme etýäň? Seň organizmiň gidip barýar, semräp barýaň, sebäbi sen soň işden soň iýip-içip kino göreniňden soň geçip ýatýaň. Oň esasynda-da arkaýynlyk bilen ýaglar goşulýar-da adam semräp gidýär. Men size bir zat aýdaýyn wideomda biri ýazypdyr instagramda tüweleme näçe ýüz ýetmiş müň prosmotr köpelýäram şo wideomda men näme diýen kelläňdäki şarikler diýen kelläňdäki şarikler ýerbe ýer geldimi diýen welin şo taýda bir podpisçigim ýazypdyr gülen bolup kellede şarikler barmy diýen aslynda ata babalar şarikleň diýere ol ýöne möne ýerden däl aslynda şu taýda çyzyp görkezeýin munde biziň kellämiz bizde ideýa Süýri kelle bolýar. Şuny tegelebräk edip çyzaýyn. Hawa. Kellämizdäki pikirler neýronny bölejikler bar. Men kellämde bir ideýa döreýär, şu neýronlaňam guýrujaklary bar, dendriti diýilýär. Şu guýrujaklar meň ideýa tapýan welin, ýene indiki neýronny swýazlar bilen baglanyşyk baglanyşýar-da, şu ideýany men nädip ýerine ýetirmeli, polny kartina gelýär. Ýagny bul Beýnimiziň sag gapdalyna bolýar, çep gapdalyna-da muny nädip etmeli, kim bilen etmeli diýip, biz ideýamyzy durmuşa geçirýäs-de, millioner bolýas. Üstünlikli adam bolýas. Şonuň üçin kellede hökman suratda şarikler bar. Ýöne biz ýaňky aýdyşym ýaly, iýip-içýäs, endik etýäs. Edil şonuň ýaly biziň bäş duýgy organymyz bar. Bäş duýgy organymyz, häzir muny dowam edip aýtjak, bäş duýgy organymyz, görüş, eşdiş, tagam biliş, ys alyş, duýuş. Hemme duýgy organymyzyňam öz Ýady ba, pamýti ba. Sen günde altydan soň iýip-içmäni öwrendiňmi? Diliň hökman suratda şo piçonjygyň tagamyny küýse. Ýöne sen, Inaş daýza, biziň neýrony sväslama şoňa öwrenşdiň piçonujy. Sen muny pozyýaňda oňa derek miw iýip başlaň. Edil şon ýaly ýigrimi bir günüň dowamyna ýa bir aýyň, iki aýyň dowamyna miwe iýýäň welin, täze neýrony bölejik emele gelýär we şonda sen miwedenem eýýäm lezzet almagy öwrenýäň. Düşündiňiz? Şonuň üçin biziň kellämizde şaryjaklar bar. Şaryjaklaram käwagt täzeläp durmaly. Indi, biz özümize söz beremizde, mähribanlar, muň plýus we minus taraplary bar. Plýus taraplary, ertirden başlap plan zat etjek diýýäň, sen Alla tarapyn energiýa berilýär. Ene plus tarap. Inni taýýar, men taýýar, ony gördüm, oda horajyk gowja. Menem horlanjak diýen boldy, super otliçno sen işläp başla. Ýöne minus tarapy, men şo sözi berip, özümem şony ýerine ýetirmesem, men psihologiýada prokrastinasiýa diýilýär, ýagny ertire goýýan. Şony edemok, etmekden gaçýan we netijede men kredidine durýan. Ýagny şo beren sözüm üçin yzyndan hökman bedelini ödemeli diýýärmi türkçe, hökman suratda şo aýdan sözümi ýerine ýetirmedigim üçin wyždan azabyny çekýän. Sebäbi mysal üçin toýy ba öňümde dört aýdan, hawa menem hasaplaýan dört aýyň içine her aýda mysal üçin Üç kileden aýyrsam, on iki kile bolýan, öz arzuw etýän elli bäş kiläme ýetýän diýen. Ýöne birki aý geçýär, iň soňunda bir aý geçýär, menem zona komfortdan çykamok, iýip-içmämi dowam edýän. Toý diýlen gelýä, hemme maňa meňzeş gelinjikler, üç çaga, bäş çaga dogurana meňzeş-de horajyk bolup dur. Men bolsa şol ýanly pommahymy süýräp, toýda tansam edibilmedim, bir gyrada utanyp durdum. Näme üçin? Sebäbi men özüme beren sözi. Saklamadym. Oň esasynda-da iki sany hereket etýäs. Birinji, beter iýip başlaýas. Stresimizi basmak üçin, sebäbi biz gaharly-da, bir zat bilen ödemeli. Ikinji, boldy, ine düşnükli. Indiki toýda, meselem, indiki ýyl planyň toýunda men horajyk gowja boljak diýýän. Şoň üçin, mähribanlar, Hiç bir zat kyn däl. Hemme zat aňsat. Umuman men kyn diýilýän sözem halamok. Gyzykly diýýän. Şoň üçin hemme zat aňsat. Sen özüňe ynanyp, üstünlige tarap, syýahat, bir gyzyklanma diýip ýapyşsaň, hökman suratda seň bir ýyllyk aladaň, bir aýda, bir aýlyk aladaň, bir hepdede, bir hepdelik aladaň, bir günde, bir günüň aladaň bir sagatda bitýär. Şonuň üçin mähribanlar, hereket etmegi başlasaňyz, özüňize berlen sözi nädip saklamaly, rahatlyk bilen nädip bu okeana girmeli? Öwrenmek isleseňiz, urlar kän, internedem doly. Ýöne belli derejede belli komanda bilen, belli mugallym bilen işlemeklik isleseňiz, men şol ugurdan ýörite kurs Alyp barýan kurs jemi sekiz sapakdan ybarat bolýar. Kursa ýazyljak bolsaňyz direkte ýazyň. Kursam indi oflaýnama gatnap okajak bolsaňyz Aşgabat şäherde, eger welaýatdan bolsaňyz, daşary ýurtdan bolsaňyz onlaýnam gatnaşyp bilýäňiz. Şonuň üçin mähribanlar, şu günden şeýläk özüňe beren sözi, wada beren sözüňi ýerine ýetirjekmi? Onda bir usuly biziň kursumyza gel, sapaklarymyza gel. Indiki gyzykly wideolarda görüşýänçek hoş sag boluň.